Ndzi khomeli madyondza yanga. Vamatiko va ndzi bela swantla ve ri ndzi tikhomini a va swi tivi ndzi twa ku vava. Ndzi twa xirilo xa xiritwana xa wena n'wananga le matilweni a ndzi byi nuhi na vurhongo. I mana wa njhani wo dlaya n'wana wakwe ke? Ndzi ku yise swikwenjwini u nge se boxeketa na mahlo ma rhanga yanga. Ndzi ku ndzi nge swi koti ku ku kurisa swa ka rhari wa wena na yena a ha ri n'wana wa xikolo ndzi languta vusweti la kaya ndzi ku ndzi nge swi koti ku ku tisa ku hluphikeni n'wananga ndzi rivala swa ku vele ra manana ri hava xilondza a wu ta ndzi rhandza ndzi te tani ndzi famba miehleketweni ku vana va munhu va tsemelana nhloko ya njiya a wu ta dya leswi na mina ndzi dyaka swona n'wananga loko ndzi vona titangha ta wena ti ya xikolweni ndzi tshovekela swirhu ndzi ku na wena a wu ta va u vuya u ndzi rhungela ta thicara le xikolweni sweswi u ndzi susa xivundza xiluva xanga a ku ri malembe ndzhaku loko ndzi kuma leswaku ndzi bihe emirini hi nyimba yaku loko ndzi byela rhari wa wena a ku yena a nge swi koti hi ku yena i n'wana wa xikolo a nga tirhi a ku kambe ndzi nga vileli u ta ndzi nyika mali ndzi ya ka xingangana va ya heta hi maxangu ya hina ku vuriwa wena ngati yanga se a wu kurilele xivelekelweni madokodela ya xilungu se a ma nga ha pfumeli ku ku namurhuta kambe va ku xingangani a xi swi voni no swi vona he n'wina hi gidela kwele hi khokhomela matakuxa man'wani na rari wa wena kwele a va ku swi endleka kona himpela xi hi nyike murhi wa xitima swi kuma siku manharhu tsene Ndlwalu u ta va u fambile. Hi vuhlangi ndzi pfumela ndzi ku ina ka, na mina ndzi ta fanavu na tin'wana titombi futhe. Leswi a ndzi nga swi tivi i ku lowa xingangani murhi a wu nga dyi wena ntsena a wu dya na xivelekelo n'wananga. Loko va vutisa kaya ndzi bava ndzi khalakadza ndzi ku ri yo huma miss courage va rila na mina kasi mbilwini ndza swi tiva leswaku mhayi ndzi yo dlaya n'wana nkarhi wa ku tekiwa u ve u fika mhayo ina ka lililililila ka mandlakazi va tikombelela mati va vona ku tombhuke xonga ndzi byi kandza ndzi rhandza na hi va vukati mhayo ndzi rivala na hi maxangu lowa ya xiyatlayatla xa rhari wa wena va nga ndzi siyela wona nkarhi lowa loko ndzi ku tshunxa se ku laveka xihlangi a ni hi wo miri wa vukati dzuludzululu ndzulundzumatlo hi vamba vaprofeta na tin'anga ko fana na kwala hi za hi ya kwele ka madokodela va ya tiyisisa leswaku xivelekelo xa mina payayaya a ka ha ri na vana ndzi nga ta va kuma yo manano xi ndzi yengile khazamula mino ndzi twa hi maveriveri ma ku xi na kombo wa vana sweswi Se mina ndzo vitaniwa Mika va ndzi hlekula va matiko, vukati byi herile ndzi lo goo. Va ri a ndzi n'wansati wo helela mhaye, va lava wansati loyi a nga ta kurisa xivonga xa vona xa ka Mapayi. Ndzo va si ra handle namuntlha a ndza ha nandziheriwi hi nchumu n'wananga, Ndzi khomeli madyondza yanga ku ku yisa exikondzwini ri nge se fika. Ndzi twa ku vava a ndzi tleli vusiku na hlekani ndza ku vona emilorhweni n'wananga ndza yi vona mihloti ya wena n'wananga na ku vona ku vaviseka na ku navela ku vona swa misava leswi ndzi nga ku tsandzekisa n'wananga a ku